Mela fhimt x'għidt lek, hux Lena? Mela jien bla moħħ. Issa la ngħaddi għat-tè u mejn inġibhom miegħi lil Benito. U żommu ftit għandek, kif niġi lura ngħaddi għalih jien imbagħad. Inti ħa ddum il-belt? Għandi ftit ġiri u ftit qadi u rrid ngħaddi nixtri tibdila ġdida wkoll.
It-Tiju Pippo ħareġ? Għidlu li ħareġ suppost ġej qiegħed l-uffiċċju bħalissa. X'jiġifieri suppost bħalissa qiegħed l-uffiċċju? Mhux l-uffiċċju jrid ikun? Jien naf fejn mar, ilbieraħ ċempiltlu qaluli li ma daħalx għax-xogħol. X'jiġifieri ma marx għax-xogħol, mela fejn tridu jmur? Jien naf, int taf, lilek qallek? U qasi ma jgħidlix, taf xi jimpurtani? Kont xi darba noqgħod ninkwieta u noqgħodlu għal kollox, imma issa daqs hekk. Hu jagħmel fattih u jien nagħmel fattija. Mela fim x'għidtlek hux? Sakkar warajk, Lena. Tlaqt.
Stenna ftit.

Laqqas kafè għadni ma ħadt u dal-lejl ma laqgħet xarri mine. Inkwiet, Dun Benit! Inkwiet! Inkwiet?
Kif għax illum tulilna?
Dal-lejl irqadna miġġildin. B'saltu jien. Kulma tgħidilkom xi tgħidu, li għenna, ma tiġix għall-quddies u dalgħodu ma rajthiex!

Jekk abuk ma jsuqx? Ejwa, għaliex?
Għax għadu kemm jaqbad tal-linja. Għax għandu qadi għall-belt. U ma tafx li ma toħodlux kopja dak. Idejqu, jgħid, it-traffiku. U mbagħad tal-linja jaqbillek. Żgur!
Biex ma jagħtux fil-għajn nett.
Mela tixtieq dan? X'qed tgħid biha di? Torri ħa dik għassa l-emżugħ?
Iva kellimtu, kellimtu. Imma mhux talli ma jridx, ma tax kas jew ma jridx jagħti jaqaf bija. Imma ħa jkeċċi xi ħaddiema mil-lukanda ta'. Dan ma nafx qal li l-lukanda bit-telf għad taħdem. Qal.

Bye! Jew isser.
Għalhekk importanti żmien in-novizzjat. Huwa żmien ta' prova u preparazzjoni qabel ma tagħmel l-aħħar deċiżjoni. U jien tgħid li qalbi qatt ma ħa nasal għaliha dik id-deċiżjoni. U minn mindu ġġilidna mal-madre, aktar qabditni konfużjoni. Tali tkellem fuq hekk, u issa dik għaddiet u marret. Alla ħares nieħu għalija jien, kieku ili li nżajt u tlaqt minn dan il-kunvent. Mument mod ieħor Roberta, Int rabbejt mas-sorijiet.
U int iddrajt f'ħajja ta' tamur u xalar bla rażan. Dik il-ħajja xi kultant terġa' tiġi lura, binti. Ħa, dik hija biss ix-xibka tax-xitan. Mument lilek, Min qallek li jien irrid nerġa' lura lejn dik il-ħajja? Forsi nsib ġuvni sew u niżżewweġ.
Sagrament sabiħ iż-żwieġ. Avolja mhux kollox huwa rtużar, taf. Anzi inti missek taf. Ara sħarsa madwarna. Mal-ewwel tinduna kemm għandna tfal ġejjin minn familji mkissra. Bint qed tgħidli li jien jekk niddeċiedi niżżewweġ, iż-żwieġ tiegħi ħa jkun imkisser ukoll? Le, mhux qed ngħidlek hekk. Qed ngħidlek li meta tagħmel l-għażla tiegħek, qiss li tkun l-aħjar għażla għalik.

Le, dik mhix hi. Żgur li mhix hi! Iva, dik hi, żgur! Ċert issa, ċert li hi! Għidli xi ħaġa! M'intix tagħrafni? Nafek jien. Insejtni?
Konna ltqajna f'xi festa jekk niftakar sew, u tifker konna sfinna mal-marċ, tiftakar? Jista' jkun. X'għedt lili ismek? Għandek raġun għax għadni m'għedtlekx. Jien Mike. Eh, Mike. Tlab titgħu ħdejja Malta nitkellmu ftit. Mike, mhux is-sena l-ġdid għalija. U inti ġiet Jewx?

Iva, problemi se ravina. Il-Kunsill Parrokkjali hemm bżonn jinbidel. Irrid nagħmel bidla radikali fih. Nofshom iridu jtiru! Nibda b'Ta' Każin l-Aħmar u nispiċċa f'Ġovan. Inti taf x'inhu l-aħjar, hux? Imma li kont minnek, wieħed bħal Ġovanni bża' għalih. Dejjem sibtu tarka meta ġejt bżonn.
Taf kemm li ma narah il-ġovan sara fina? Taf kemm? Heq, m'għandekx tort. Dal-aħħar, kull ma qed jiġri fir-raħal dejjem fuq huwa għat-tort. Raġel mill-aħjar, ġovan. Jipprova jagħmel il-ġid u jiġi interpretat ħażin.
Poġġi bil-qiegħda sara fina. Jaqaw.

Għax hi marret bil-karozza tagħha l-bejt. U mbagħad rat lil Ġovann tela' fuq tal-linja. Biex ma jagħtux fil-għajn. Qed tifhem? Imma dik tiġi bint! Ejwa, naf, imma minn dejjem kien ifissat fuqha dak. Mbagħad ma tafx int, mara li tkun traskurata minn żewġha, tgħoddem mullha, mhu kollu. Qed tifhem? Hi sub-bilanċ. Ma kontx naf li l-problema kbira daqshekk bejnek u bejn Leela. Lena, Qed min semmilek il-Lena? Jiena l-Ġiżella u għall-Ġovanni qed ngħid. X'inhu? Ġiżella u Ġovanni? Mela.
Imma ma jistax iħallek hekk. Ma tafx fejn int miegħu? Ġieli tkellmek fuq żwieġ. Ġieli tfajtlu xi kelma? Eh, mhux qal. U jien naf.
Eh, mela jien naf u xi tkun miegħu Sarafina? Għax fejn inkunu qed nitkellmu fuq hekk, ma tafx int? Imbagħad, il-kliem idur fuq xi ħaġa oħra. U nibqgħu qisna kobba mħabbla mingħajr truf.
Int ara, ħalli f'idejja. Lil Ġovann mhux ħa nagħlgħu mill-Kunsill Parrokkjali, tibżax, ħa nixhdu lejla. Għax jekk iż-żwieġ jirnexxi m'hawnx isbaħ minnu se nagħtina. U jiena ċert li ż-żwieġ tagħkom se jirnexxi! Minn fommok l-Alla dun venit.
Ser, inġa, u m'għandx inkun xarab f'rasek, avolja m'għandek xagħar. Problema! Minn dejjem kont fidil lejn Dun Denis int u tirrispetta l-familja tiegħu. Mela. U mill-banda l-oħra, is-Sur Pippo jiġi t-tiju ta' martek. Ma nafx se taqbad ngħidlekha. Biss, li kieku kont minnek ma ngħaġġilx. Forsi hemm xi żball jew nuqqas ta' ftehim. Ma nafx, u t-tlieta toqgħod ukoll, Manu Feliċ. L-ewwel jiena rajt Werex minn għandha. Mbagħad Lena semgħet li Ġiżella tgħid kontra Sur Pippo, u mbagħad ħadu tilgħu wara u Talli qalbet, Ammur għallim bik int, ha. Mur, mur. Problemi, slaleb tal-ħajja.

Niżlet l-pressjoni f'daqqa, forsi bl-inkwiet. Imma x'għad li għandu x'inkwiet?
Ninkwitaw għal ħaddieħor aħna, qed tara hu? Illi ngħidlek jien, nitilqu lejn Sqallija u nħallu 'l dawn kollha jgellfu jħawdu kemm iridu! Xxi, iskot mela!
Mhux niskot niskot!
Mhux qed tara ha? Oqgħod inkwiet, għaċuċ! Qajma qajma, sturdament ħass ħażin, hm! U tispiċċa d-dinja l-oħra. Kulħadd ikun jafulek imbagħad!

Hi lili ma qaltli xejn. Imma lili qaltli, dalgħodu stess. Se jerġgħu jibdew il-ħajja l-antika, qalet, u mhux ħa tinqgħod tinkwieta aktar. Imma jiena ma nafx xi trid tfisser biha din. Mhux biex inżommha Ġeżella, ta' imma dal-partit xi jridu la? Ara l-ieħor.
Mhux biex jaqla' l-inkwiet, u biex jifred il-familji, u jġib l-inkwiet fir-raħal, u jinkwieta lili?
Mela sewwa. Għax it-tiju Pippo ħolom li joħloq il-Partit Komunista jerġa' biex tpattijielu, oħtok Gisella reġgħet ħolmot b'Ġovann! Lena, ejja ma nasluwx għall-konklużjoni. La trid tkun taf Ġovann dalwaqt jiżżewweġ. Tassew?
Sa fl-aħħar hu min ħa jiżżewweġ? Nifhmu li għad m'hemm xejn ta' bejnietna, imma qed joħroġ ma' Sarafina. Bonġu, Ilu joħroġ ma' Sarafina? Ma' min ma ħariġ dak! U Alla jbierek, qatt ma jżżewweġ.
Somma, l-inkwiet tiegħi huwa bejn Pippo u oħti Ġiżella. Immur inkellmu, taf, u nikkonvinċih biex dak il-partit m'għandux iridu! U meta tkellmu konvinċih ukoll li dik li marret jien magħha fil-karozza m'għandux iridha lanqas.

Għax xejn. Stennini, hi, sa mmur nippakkja nġib it-tifel u wara niġi ha miegħek. Le, le, stenna, stenna, stenna, tgħaġġilx, ho, tgħaġġilx. Ma tippakkja xejn. Ma tieħu xejn u m'inti sejjer hawn kien. Tafu min kienet dik il-mara? La nafu, u aqqas irridu nkunu nafu, gawdiha.
Is-Sindku ta' Taormina, Dun Benit. U magħha kellha delegazzjoni. Ejwa.
Mela Siċiljana bħalek, Sur Pippo, mhux hekk? Hekk hu, u biex tkun taf, jiena u hi trabbejna flimkien. Kbirna flimkien, innamrajna flimkien, u rqadna flimkien! Hux hekk, Dun Benit? Dak li int qed tgħidu? Biex tkun taf li dik il-mara qatt ma kont nafha qabel, sirt nafha dal-aħħar jiem. U issa rrid inkun naf, x'ġie għamel Ġovann ġewwa dari? Ġie jfittxek. Għax ma ġiex l-uffiċċju.
Ġie l-uffiċċju imma ma sabekx hemm. Anke jiena meta ċempit qaluli li m'intix hemm. Da żgur, għax kont qed iddur mas-Sinjorina Sindku ta' Tormina. Taormina. X'kont qed tagħmel magħha? Mhix kont taf, dak il-ħin kont sejjer inwassal għal ajruport. Kont għadna kif temmejna diskussjonijiet dwar il-ġemgħa l-għaxx tar-raħal tagħna u ta' Taormina. Imma din ta' Ġovan! Mhux sabiha hawn!
Insomma, ħafna għaġeb fuq ix-xejn u nixtieq naf min qed jgħassis il-passi tiegħi jien. Ħadd mhu qed jgħassis il-passi tiegħek, Ġofan. Sakemm tiġri wara nisa li mhux miżżewġin, ma jimpurtax. Imma n-nisa miżżewġin ħallihom bi kwiethom, fimt? Mela xejn ngħidlek jien, ħa tibqa' tiġri wara t-tufaħ ipprojbita? Dik mara miżżewġa ta' għandha lis-Sur Pippo u għandha tifel ukoll. Ejja mela, n-nies ma jkellmux lin-nies. Jien mort biex inkellem lis-Sur Pippo, imma ma kienx hemm. Mela la ma kienx hemm, issa jekk ma dħaltx, Ġovan. Mhux hi stidnitni biex nidħol ġewwa. Għax ma tgħidx illi dan l-aħħar qbadt ukoll foffa kontra tiegħi, Dun Benit? Jaaw! Wasal iż-żmien li tibdel il-Kunsill Parrokkjali u l-preżenza tiegħi f'dak il-Kunsill mhix mixtieqa, eh? Għall-informazzjoni tiegħek, Ġovan, jien ġa niżżilt ismek bħala Segretarju. Imma jekk bi ħsiebek, Iġġellet lil Sur Pippo. Ma' oħti Ġiżella? Jien stess intajjarilek rasi, qed tifhem?
Aħjar minflok ma ttajjar rasi, ittajjar mill-Kunsill Parrokkjali il-membri Komunisti li għandna, dum binit. Hu? X'inhu?
Komunisti fil-Kunsill tal-Knisja?
Jekk int raġel ġovan, għid min huma! Imma jekk m'għandekx provi, ħażin ikun għalik, għax ix-xewwex tkun! Insomma, ma nbattax. Fil-Kunsill tiegħek daħħal lil min trid. Hemm l-awtoritajiet jgħassu fuqek. Imma, se nagħmilha ċara minn issa, fil-Kunsill tar-Raħal mhux sa jkun hemm Sindku Komunista, ħireġ jien oħt.
Sindku Komunista?
Inkwiet. Inkwiet biss tridu n-nies ta' dan ir-raħal. B'hekk biss jitpaxxew. Imma jien mhux se noqgħod hawn, taf. Noqgħod hawn u naqla' d-daqqiet fuq wiċċi. Nitlaq u nħallikom titkaxkru mal-kurrenti tad-dlamijiet!
Lili tqisunix, m'għandix ħin x'naħli f'kunsilli, iżjed u iżjed jekk irnexxini l-pjan li għandi f'moħħi.
Il-preżenza tagħna tkun tista' naf kif fil-kunsill parrokkjali pastorali, mhux hekk? Iva, imma importanti li nkunu hemm. Veru li qatt ma ħariġt xejn ta' sugu minn hemm, imma Inkunu nafu x'inhu jiġri. Jien m'iniex ngħid li m'għandniex inkunu hemm. Jien m'għandix ħin, dak kollox. Imma xi ħaġa oħra, dwar il-Gażill Aħmar, fl-interess tal-Gażill Aħmar, li naf li hija tal-qalbna lkoll. Hemm bżonn naraw fejn ħa niltaqgħu, tafux? Nista' nkun naf fuq x'qegħdin titkellmu? Lili ħawwadtuli moħħi, tafux? Għadna mhux fuq il-Kunsill ta' Dubbenik u ngħidu ngħidu. Iva, Sal, imma issa daħlu affarijiet oħra. Għandna bżonn għajnuna tiegħek. U tiegħek ukoll Gina. Mhux se tinventaw xi oħra bħal meta ħadtu l-ittrattiva ta' Dun Benit ma' Gina Hux? Fil-każ li li ma tafnix iżjed Gina. Int lilek min semmielek lil Dun Benit? Inti tindaharx Mirħa. Aħna mas-Sur Pippo qegħdin nitkellmu mhux miegħek. Kemm taħseb li inti bravu?

L-għaqda li tkun preżenti għal-laqgħa u ħalli lili nitkellem. U nkun isni l-pastur.
Insomma, nipprovaw, imma dwar il-ħanut jien naqta' qalbi. Diġà għadtlek sarf, ħalli kollox f'idejja! U mbagħad jekk taqra xi ġlieda se tagħmel?
Ifhimni, hawnhekk mhux se jibqa' kif nafuh. Irfna' qalbu b'ħażin. Qed tifhem issa sarf. Ħalli f'idejja Sur Pippo. U mbagħad infhemmu kollox jien. U mhux tfhemni kollox int għax u għan-nar sa nagħmel? Xi għamur naħdem in-nar? Aħna fuq in-nar xi ftehimna? Aħna m'aħniex miżżewġin imbagħad la niżżewġu u naraw. Sara, Jekk tgħodd għall-bar ikollok ħin biżżejjed biex tagħmel nar kemm trid. U barra minn hekk. Int terġax taqbiż. Ara ġewwa! Mela rġajtu għamiltu ħbieb. Ħbieb, jien u min? Int u t-tiju Benit. Kontux miksurin? Insomma, miksurin! Daqsxejn nuqqas ta' ftehim u x'imma wara rranġajna kollox. Ħa ngħidlek, is-soltu, eh? Kelli raġun jien. Int x'int tagħmilha? Inni ma niġi ntih daqqa t'id. Anki Sor Roberta. Hemm minni Ġovann, minn mindu fetaħ l-orfanotrofju, xejn, bla ċans. Ħasrem minni, narak u nibkik. Tifla sabiħa bħalek!
Għallini Ġovan, kieku taf x'taqbida għandi ġo fija. Kemm-il darba ġejt għandek jien biex ittini parir, forsi jien naf niftaħ qalbi miegħek.
Jiena ma nafx x'inhuma l-problemi tiegħek imma jekk nista' ngħidlek, intik parir. Parir wieħed nista' nagħtik jien lilek.
Ara Ġovann! Kolossew Ġovann! Ara n-neputija! Dan x'kien neputija? Inni ma niġi narak, tiju Beni! Għalfejn toqgħod tinkwita lija? Taf għax issa Ġovann reġa' ġie jibda jgħinni. Dnub Ġovann ma kompliex jistudja s-saċerdot, jaħasra. Isma', taħseb li kont maqtugħ għal dik il-missjoni jien? U mija fil-mija. L-aktar fejn jagħtu l-pariri. Allura, Kif qal Aħu l-Kunsill? U hekk kont qed naħdem ara. Donnhom illi tal-Każin l-Aħmar ġejjin biċ-ċajt. Tgħidlix irrid ninkwieta aktarx? Imma sa jibagħtu lil Ġina u lil Salvu. Qed inxomm xi ħaġa tinten, Dun Benit.
Tinten? Ħażin? Għala? Skużani l-aħwa, imma kelli nirranġa malajr. Għadu kif ħalliena ċuż daqq l-onfor miskin. Ommu lejt il-Missier ta' dejjem, id-dew ta' dejjem jiddi fuqu jisriħ fi sliem. Mela nistgħu nibdew. Baqa' minn Ġiġovan? Tixtaq li l-bani jiġew? Iva.
Diġà bdejtu? Waqaf li l-arloġġ.
Ma ġara xejn Seravina. Skużawni.
Ħaġa żgħira.
Mela, nistgħu nibdew l-aħwa. Kif tafu?
Mela diġa bdejtu? Suppost ilna kwarta li bdejna, Gina, oqgħod bilqiegħda. Skużawni imma rrid insajjar lil Salvu. Mela karota tal-għada m'għamiltlu? Għax ma tantx fejn raħam? Niċċajta. Poġġi bilqiegħda nibdew. Mela, l-ewwel ma nibdew ħuti, hu li nirringrazzjaw il-Kunsill Preċedenti tas-sena ħidma illi għamlu.

Imma jiena ma rridx nibqa' numilja ruħi jien għamilt dak ix-xogħol ta'. Umilja ruħek jekk ġie nieqes.
Ħaras nagħmlek. Jien niftaħ il-fosos u l-katusi tad-dranaġġ. Dak xogħli. Ser
U biex il-Kunsill jibda bi kbir, se nħabbrilkom proġett kbir. Proġett storiku!
Proset Dun Benit, proset tassew! Nissekondak jien! Tissekondanni ta' xiex? X'se nagħmel jien? Għadna ma' xejn!
Mela ġa bdejtu? Ilna siegħa li bdejna Salv, sib postok. Fuq x'qed titkellmu? Fuq il-proġett il-kbir ta' Dun Benit. Sa fl-aħħar, dak li ma għamilx il-Gvern u l-Kunsill, ħa jagħmlu Dun Benit. X'se nagħmel jien? Se nkun naf x'se nagħmel jien? Se tirrenġa t-toroq?
Poġġi bil-qiegħda Salv. Il-proġett li kont se nħabbar. Huwa proġett li nagħmlu statua ġdida.
Proġett tassew storiku! Proset Dun Benit! Ir-raħal qed jikber sewwa u għalhekk xieraq li jkollna żewġ festi bħal irħula oħra. Waħda ta' San Katalb li tal-Każin l-Aħmar għamluha tagħhom u għalina għal tas-seher il-festa ta' Santa Filomena. Proset Mena u proset Angela Rossi u Antonio Licco.
Kumpanija, kumpanija, negozju li ma jfalli qatt. U l-idea tgħidilli jien tant. Jien?
Meta? Funerali.
Funerali?
Kumpanija li tieħu ħsieb il-funerali. Umm.
Mhix idea ħażina, Diego. U kif għedt int, negozju li jirrendi żgur. U din idea jien tajthielek. Proset għaliex.

Ma' nies il-kwalità tiegħek jien ma nitkellimx. U kieku kont naf li ġejtu magħżulin għal dan il-Kunsill, ma kontx niġi. Issa ta' ta'.
Daqshekk, issa żżejjed. L-ewwel laqgħa tagħna ħnibdew bil-ġlied. U mela, għall-informazzjoni tiegħek, in-nies mhux jien nagħżilhom. Mela li kien jiddependi minnek, jiena ma kontx tagħżilna. Mhux qed ngħid hekk, Salvien.

Ħadt ħsiebu jien hux. Imma ċempel lil Dun Feliċ, tafx. Dun Feliċ ma qalli xejn lili. Kif inhu issa? Issa mhux ħażin.
Imma wara dik il-battikata, ħassu xi ftit ma jiflaħx. Middieru ma jiflaħx sewwa biex ma mar xi qaddes dalgħodu. Inqaddes b'dilgħajn Ġovann,

Jiena ma nafx għax ma kontx hemm. Imma kif smajt, il-ġlied Ġina qalgħatu. Skont liema qampina tisma' Netta? Jiena mhux hekk smajt. Skont kif smajt jien, Mena tal-każin tas-seqer qalgħatu l-ġlied u d-daqqa ta' ponn li ħadu Mbenit, sippost ħuk Ġovan qalagħha. Ħija Ġovan.
U żgur!
Għax meta du Mbenit bar biex iferraqhom, Mena ħasbet li kien ħuk Ġovan u dak, bħas-soltu, jipprova jipprofitta ruħu mill-okkażjoni ta' fisq. U fajritlu daqqa ta' ponn ġo għajnu. Għalhekk dun Beniġ ma ġie qaddess dalgħodu. Mista kbir għajnu kif l-imbenġla kollha, b'xorti tajba qal li Anġlu li ma tirifhiex għal kollox. Mela x'daqqa ta' ponn fajritlu? Mnalla ħelli saħija, ġovan.
Taf ikun hemm min ma jieħux gost għax kulħadd jaħsebha l-istess. Ifhem il-punt tiegħek nifhmu u naħseb li għandek raġun. Jiena il-parir ta' Yuri, skultur professjonali, qal li għandkom statwa eċċezzjonali. Teżor sejħilha. Ngħid jiena mbagħad se nagħmlu biha? Nqiegħdu għall-kniċċa għad-devozzjoni imma l-festa toħroġ bl-istatwa ġdida.
Nerġa' ngħidlek Dun Benit, taf ikun hemm min ma jieħux gost.
Isma' dana mhux se nkunu l-ewwel raħal li għamilna biċċa xogħol bħal din, ta? L-aktar li qed ninkwa tani mhux il-biċċa xogħol. Il-flus. Irridu flus għall-istatwa u rridu flus għan-niċċa tal-istatwa l-antika. Dalmata.
Għall-flus tinkwetax hi. Il-flus jiġu. Tiftakar meta għamilna l-ġabra għall-istatwa ta' Brankotti? Kemm konna ġbarna? Dun Benejt Il-flus jiġu żgur u min-naħa tiegħi nagħmel li nista' biex niġbru s-somma meħtieġa. Nibża' li jkun hemm min ma jieħux gost u jqala' l-inkwiet. Ġovann. Ġovann x'qal?
Ġovann Sejni, Sejni di kampanja ta' ġbir ta' fondi.
Era vera era xi vvinta.
Kellimtu jien. Imma kollu għal xejn. Dak rasu iebsa. U l-pizza konna fir-raħal tafx?
Ejja, ma dam li l-istampur toħroġ darba fis-sena mhux se jġibha ħsara. Kif qal hi xi intisserat. Tgħix kemm domt nipprova nikkonvinċih imma rasi iebsa dak li jwaħħal f'moħħu jrid jagħmlu. Statwa ġdida jrid u statwa ġdida jagħmel. Jagħmel hu mela? Il-Monsinjur kemm hekk.

funerarie. Hi, u rritek tinvesti fiha, anke jekk ħadd jew biss ħadd, għax, kif qalli hu, dan negozju ma jfalli qatt. Se nitlaq minn sagristan. Ma ġiet aġġornata xejn. Il-laqgħa ntemmet ħin bla waqt minħabba l-ġlied. Dak li messek niżżilt fil-minuti, Ġovann? Ma narġawx nibdew mela trid li s-segretarju jgħinak dirizzajt. Ara, naqta'. Progress l-aħwa, progress! Ma noqgħodux naħlu ħin fil-vojt! Ejja nibdew. Ara, il-laqgħa. Le, ġofa. Il-laqgħa issa qatt ma saret. That's it. Tajjeb, qisu qatt ma kien xejn. Ejja nibdew. B'xejn fuq l-aġenda.
Mhux l-istatwa ta' San Katald? L-istatwa ta' San Katald. Mela.
Ġejjin intkom?
Qed nistennew 'l xi ħadd. Ħallilu r-risposta biex jiġi l-każin.
Ma jidħolx il-każin.
Jien sejjer sal-każin.
Int ġej, Ġorġ? Le, le, ħa noqgħod hawn ftit ieħor. Mikiel,

Nittamaw fil-providenza divina. Xi benefattur insibu żgur. L-ewwel ma rridu nibdew aħna bil-kampanja għall-ġbir ta' fondi u norganizzaw attivitajiet. Iva, Ġina, basta ma nivventawx xi serata b'varjetà.
Ġita kelli f'moħħi Dun Benit, imqarsa Sqallija. Int x'taħseb, Ġovan?
Jiena naħseb li ideja tajba, Dun Benit, tafx, u jekk naħdmu bil-għaqal, jibqa' naqliegħ tajjeb minnha. Skużawni, tafux, iva jekk se nagħmlu ġita Sqallija, insibu x'imkien ieħor sura ta' nies. Mela Sqallija mhux sura ta' nies. U ma tiktiblex xi. Immorru x'imkien ieħor, Mena. Ma jimpurtax. L-Amerika sabiħa tant! U wara l-Amerika oħra r-Russja. Ara, ara, ara, Serafina, ħudu break!

U l-ieħor ukoll wegħdżu. Abel, jissakkar il-ħam u tmil xi nies baħ sama jidlam. Issa llum beda jtieha l-ħela. U għalfejn tbagħtu, Ernst? Hemm dak iċ-ċuċ Giovanni għamel tajjeb. Għandu xi sold.
Parker, Parker, skużi. Jimporta nieqaf ftit hawnhekk sakemm nixtri pakkett sigaretti biss. Basta ma ddumlix, ha? Le, nofs minuta kollha.
Basta ma ddumlix!
Ejja, ejja.
Niżżewweġ tarafx imbagħad jaraw x'jagħmlu. Mhux hekk! Mela jinsab tul tagħhom dawk. Qatt ma jħodduni niekol magħhom, jaħsbu li se nagħmilhom diżunur, ħe! Ġeġe? Imma għandhom ċavetta. Ġej, ġej, ġej, stenna ftit, ġej!
Toqgħodx tħarisli hekk, ta! Jiena mhux se mmur għand it-Tiju Bjanit, mela le biex inkun kaġun il-mewt tiegħu. Imma. Imma xejn. Ilni nipprova nfehmek u qatt ma sibt iċ-ċans. Issa ddeċidejt u tlaqt.
Tlaqt minn fejn? Il-kunvent u ddejjaq dak l-għajjat tal-madre miegħi, qatt ma ħadet grazzja miegħi dik. Int allura tlaqt, tlaqt u ġejt hawn?
Jaf xi ħadd li ġejt hawn? Le, inti biss taf.
Imma inti lili ma kontx tgħidli li jekk nitlaq jew naħrab niġi għandek u tieħu ħsibi int? Ħeqq! Issa, ifhem, jekk trid tkeċċini, keċċini, imma forsi nitlaq barra waħdi u jaqbadni xi raġel u min jaf x'jagħmel bija u min jaf x'jispiċċa jsir minni! Jiena, jien mhux qed inkeċċik, imma trid tifhem, jien hawnhekk mhux qiegħed waħdi. Hawn il-mama.
Il-mama mhix hawn, imma jiena miegħi għandi, għandi bl-oħti Netta, hemm Wenz u r-raġel tagħha, kombinazzjoni, kombinazzjoni milhom xi ħaġa, marru jieklu.
Aħjar mela weħdna qegħdin. Ewwa, u t-tifla wkoll tagħhom ta! Insomma, u x'hekk li kellha ta' żgħira mbagħad. Ġovan, kull ma rrid hu li norqod hawn illejla, mbagħad għada nieħu ħsieb jien fejn ħa norqod.

Trid xi ħaġa? Jekk m'intix għajjiena. O le, qed ngħidlek għat-te u l-kafè.
Ma nagħmel li te bil-lumi u tellaħħuli.
Sa ntellagħlek. Ix, ma xxebbahhom b'xejn dawn l-irġiel. Qed hawn. Mhux tiegħi. Tgħidli qalbi ta' dak id-demonju, l-aħħar xi xitana u ġew. Hm!

Dum benita għalik.
Iżen. Hello. Iva la ċipriet dum benit. Bonġu. Bonġu madre għandha xi ħaġa? X'inhu? Ma raqditx il-kunvent? Mela fejn raqdet?